Agantesuka korwa nyomba atwange, Omobori bwao ogontesuka korwa nyomba negento ekebe? Agantena atakankomanya ogokwa kwane, tinche nsirere iga iga, ngoitwa onde. Omobori bwao ogoitwa? Agantebia, ebesa eria yaganeirwe korusigwa account, na ebinto mbire ebi niakorete online, ntamanyete gotumeka esimi, that's why ngokora ki? ngoitwa.

Bono abanto aba mbabwate amatarau, amatarau intwe nonye rituko eri mombang'akerete esimi, togwasiriane ng'a omong'ina omwana one asirete ng'aki togokora. Mpaka nonye nokoretu kwaye babisa bisete. Mpaka togacha kong'a bamoreteire, mbare ko mbare ko mbare kooneka ang'e bantebe inche, mpaka goikera iga. Amataro babwate iga arenge igoro, mbatagete komanya gose intwe nabamwabo abasinchia, ebatoroche buna chitakataka. Bono omong'ina, rituko ri'amatanga bono nkwaetwe ribaga okwane? Imoka mwensi pi iga, mwensi pi imoka motenene iga, aria mwensi pi, pi, igo, ogokwana kwoku nakwane, mwensi pi, tenena aria motenene iga, rioka iga, igo. Manye konya bagoteba ng'a yaya ng'a nkobwate more siringi elifu ise, nkabori omwana bwa omonyene, elifu sirini ne chibesa ee gose ine emori. Lakini ase inche korwa ime yane, nare konyora chinguru chiane, omwana omonto nabo aye koruswa aria aretoe iga. Ngosaba kwane nkore ng'aki, timbwati eki nderesa ase eng'encho naegete gosira ekia nkamobeka aria. Naende ekeene mambia iga nindwarete tindi konyara nindwate oborwaire bwa enkoro, bono tindi konyara ng'a nki ndakore bono ko naegete komotuguta otiga abe ere oo. Omwancha omorigereria Augusi Bois, Rituko riao nonya tore iga iga ase ekenyoro gekorokwa ng'a Mwanyatwang'a. Naboigo? Mwanyatwang'a. Mwanyatwang'a nigo igotoka ime ya Maran Ward, ime ya Kitutu Church North, ecounty ya Kisii. Omogana nore tokobwatia aa, gose efamiri eyemo yatorigirie ase eng'encho yogochia gokwana egento kiabeire social media trending, bono iga omwana nare okorokwa Cynthia, osirie obogima bwaye ase ense eria ya Saudi Arabia. Ase enchera y'obotutukani. Omwana oyo iga nasiretie obogima bwaye akaretwa mpaka iga iga Kenya akaenigwa aa iga nase enka yabo sobo lakini nigo aenetigwe bwoye eyio naende ere marani ma. Bono nabo tore aa tomanye omogano ng'aki omwana oyo asiretie obogima bwaye ase eng'encho omosubati omwabo oikaransete nere aa nakeire esimi na omwana oyo kare moyo akomotebi ng'a inche ngokunde. Namokora eki morakore, inche mogonkonya ngokunde. Naende appoint nere agete akamotebia ng'a nkwegunde ribaga, nkwakere ntarakwa, ah bono inwe kora eki morakore lakini ogokora okwo ngokorande ki? Ngokunde. Nabo tore nere igaa, ntaete gotegerera ng'aki yarenge goika mpaka buna asirete, naboigo goika buna aenire. Tiga toigwe omogano korwa igaa alafu tokonyora ribaga naende nabo tokoigwa korwa ensemo eyende, eri tomanye komanya ng'aki omogano oye okoenda. Ase enkorokoro Mark Knight. Karibu sana baba naende pole ase ogosirigwa mwana oye. Asante. Ase amarita ng'aki okorokire? Alice Mukaya. Alice pole naende nabo ndoche ng'a nabo oenyegete sana ase engencho y'amang'ana aya iga. Ah, totebe ang'o igoro y'omwana ogo omong'ina? Tindoche ekinderesa. Natireti eki ndakwane, nigo narenge isiko aye iga, gotoka ekero omwana oyio okona kominyoka na esimi, kumbe iga amokanirie ta- ngo tingoakera ase mama okobu na ngokoeresa, tingokonya mama narwarete. Ekero chiachete goika bono chinsa chiomoerio, naria agocha gokwana. Eng'ama amarema Egento okwana eng'ama amarema nkabua ng'a ee, aria asaete koeresa rende, ng'a narikeire ng'a gose ng'aki, ng'aki, ng'aki arikeire eeh ng'a narikeire. Naberesete omong'ana omwana oyo ayereise ekeene, chinsa chinke. Naende omwana oyio nareng'ana nere ogocha okomanya komong'a naende okong'akera, okomboria ng'a mama ning'o orabwo nkomotebia yaya nabo tore na omwana otarenge kamo, nkamotebia yaya suka korwa ase mama nkogotebia ere, omwana oyio ogosuka nari nyigwete ekero asuka nari nyigwete ogokora ng'a omwana ominto okure, inche gokwa kwaye tingomanyeti naende. Nabo omwana oyio agosoa agacha iga agosibaa agosantera omogaka oye, nabo amenyete aye iga ekeene, nabo achiete omwana omwabo oyio, nabo amenyete ororo amatuko atari make ang'e emiti enyia ibere, agacha bakamoira, ribamoiyetire riria achiete kogenda, achiete kogenda, bono inche kogenda kwaye tingomanyeti. Otatiga achete agante ng'a mama aa mboro saisiri nkogenda ande. Ekero agendete na riria atacheti goikera baka goikera buna bono iga. Bono abanto aba mbabwate amatarabu, amatarabu intwe nonye rituko erimo mbang'akereti esimi, togwasiriane ng'a omong'ina omwana one nasirete ng'aki togokora mpaka nonye nokoretwa kwaye babisabisete mpaka togacha kong'aa bamoreteire mbare ko mbari ko mbare konyeka ang'e bantebe inche mpaka goikera iga ng'aki timbwati richibu ndare ase gochia ime ekero kia omoisa erio ateba nse bware mosubati mwabo nachete esime eria narwete ng'umbu aria. Bakaria omoisia ere ring'ana ria goeta agoteba nse bware. Simi omosubati oino nonye nere narete nabo aratebe ng'a ee, ng'a nse okure chidakika echi echi nari togotebi ng'a oku okure. Naende ko ntokomoa ekero nteba nse bware. Mosubati oiga are omwoba nse bware. Amang'ana na amange aro, konyora omwana natigire oo. Erio mogoteba ng'a oyio nkogenda arenge oo. Ase eng'encho intwe ababori ntobwate enda, obwanete korora omwana oo. Nkamotebia chwete orondorere omwana oyio otigetwe ororo, naki agendererete. Abwo nao agoteba ng'a nabwate ebitina bibiri, mbitina ki are gotwara ase eng'encho abwo, oyio mokoyo oye, mbitina ki are gotwara ororo. Ase engencho eyio mokoyo oye, mbite naki aroche gotwara ataroche koba omoibori omwabo, ase engencho mbite naki aroche gotwara oo, ninche namotebete ng'a omwana atiire omwana oria, nkamotebia igo okoetororenewa ase omwana oyo mbuya, mbuya are, kumbe rende omonto naende tomochando ninche nachete komotoma oichorere. Kulingana na amaereso aye nkoeresa are ng'a ekero achiete oo. Mbatengete ororo ng'a bagatera ng'a amatera getagokwana bobe igoro y'omwana obo. Mwabwati nkoigwete amang'ana aye? Oyo tana kogenda ogotatigerio. Naende ninche namotomete korwa erio tana kogenda oo. Neriba agokora ebinto ebio oyo tamanyeti. Yaya, riba agokora ebinto biabo oyo tamanyeti. Igo bono ndioche tokomanya ng'a omwana, omobere obwo omwana ogoikire gose ongo. Inche gaki tiko tindi kobwata, yaya ne emechie tibi echi ekwende eyachire, nere yachete kogera tokamanya ng'a oikire gose ongo. Twaka erisimi naba kobago korwa aria ng'a bono amang'ana abeire. Kie esani ya omweka. Nonya rituko erimo onye ntware kogwasiriana ng'a omobere oo ng'aki omobere ogocha. Nonya rituko erimo ng'a genda orore mong'ina oyio ndie arenge oo. Onye tingeti goteba ng'a omwana ogo okure, gose ng'aki magendereo ng'aki tokobwaterana ng'aki agocha, tinche tinche gotebiwa. Inche na abana baye ekero nakobwate ebinto ebi nabi biagete ngacha kogora ki? ngacha komanya ng'a omobere oikire, naende ebaretete botuko. Konyora oakaneirie chiombe? Chiombe yaya natakanete ng'ombe, konya tarakana. Ng'aki bono bakorete amatanga? Amatanga mbakorete. Mbang'ete ribu hamsini. Ee. Erio bagochoka bono riba bagogoakera esegi gose bakwa. Monto noe bono gatari kong'akera. Yaya. Nonye ne eria eri ering'ana em- chibesa echi bagochi koegwa, esimi yare korwa Nyagesai. Tari monto ang'aa ore goakerwa. Esimi yare korwa Nyagesai oboiri bwabo. Yamanya gotanka aa, yacha gotebia momura oria, Gotari aye ba- tari gocha aba momura goaka direct. oyo otiene omogaka oye nabwate enamba, momura oywo oteneine nabwate enamba, lakini nonya rituko erimo namba yabo tiakiri. Amang'ana aye iga are korwa Nyagesai, akorwa aria, agenda Nyagesai, na omonto otomokorwa Nyagesai omonto otagoteba. Nonya okorokia ng'a boirio mbu- mbu- Mbabotagete.

Mwensi pi mokamotenena iga aria mwensi pi, pi, igo, ogokwana kwoku nakwane, mwensi pi, tenena aria motenena iga rioka iga, igo. Nigo yamigerereti ngakwana. Bono omwana omwana natigarete aria omochokoro obo, ng'aki bono goikera igo amang'ana aria? Bono rende nabwetu nkabeka omobere oo.

4598 Ekorete rieta rikorokwa Alice. Muraa mokaya. Mwanche omorigererie enamba eyio twabekire ase screen iga agwo, nabo ogwakera omong'ina oyo iga, onde otaete komoa advice, onde otaete komokonya ebirengererio binde bionsi gose onde otaete komoa nonya empore, nabo okomoakera esimi omoremi ase enchera eyemo gose eyende because it's not easy kosiria omwana ogo ase enchera enge buna eye iga. Aria baete nekoshoni tokomeki ngaki nonya nomogusii ore isiko iga aria, onde bwensi otegererete omogano oyo iga. Ende taiyo oranche mwana oye asire ase enchera enge buna eye iga. Omong'ina amang'ana narachete baadaye ng'a omwana ogo ah, ebinto mbirakorete igoro ya chibesa. Omong'ina ayio arogokwa neiyo. Ndamanya gaki tibwati ase emearo. Tindamanya gaki nde gokora ribaga ase ekamera eria, okwanere omogusia okorigerereti, monto bwensi okorigerereti, ogosaba kwao ngorokia gochia ase abanto bakorigerereti. Ogosaba kwane nkore ng'aki, timbwati eki nderesa ase eng'encho naegete gosireka. Nkamobeka aria. Naende ekeene mambia iga nindwarete tindi konyara nindwarete oborwaire bw'enkoro. Bono tindi konyara ng'a inki ndakore bono ko naegete komotuguta otiga abere oo. Pole sana omong'ina naye Nyasaye nagokonye. Nyasaye nakoremie ase onsi ense eye Nyasaye nakoremie. Naende abanchwa ba rigereri baria morigeretie omoroberi o chinsa echi iga, inamba ya omong'ina oyio oakire esimi noigwete nabwate oborwaire bw'enkoro. Naende oroche ng'a emechando yamoikereire, you can support her in any way. Nabo okomoakera esimi omoremi, nabo okoba nonya omoiri oye, abanto mbare barakonye omong'ina oye ase enchera enene, because bono gento nkiya arache anyare, gento nkiya arache akore, you can just send anything gochia asare komosupport, nonya na okomoakera esimi, komoa nonya na oboremu. Kera eki naki gioka giatigaire bono torakore. Tiga ndete mosubati mwabo, naboigo bamura bamura mwabo mbari bare iga iga, nabarabwo baraeresa amanga, lakini rende nabo kobori omobori abere atato korwa Amang'ina chinsemo egento chi'online. nkere kiagera ekerenge ekenene, abanto mbare babete gofuaterera mbaigwete online ng'a efamiri eye emotishi ere erwo aye buna omong'ina bw'omochie. Egento ekamina eki nkere ororo ng'a mobase gokwana amang'ana aya mogokwana rori ngokora tore eki togokora. Kabura. Omobere oyo otarachia korwa osong'we, na omong'ina oyio nkoroka korera yane, ng'a ng'akerete, omong'ina nkoroka korera yane, ng'a ng'akerete akamboria amang'ana aria nyigwete, amang'ana ayio nyigwete, igo nkobatigera omobere oyio moenie. Tochake ebiina. Nkamwenereri iga, ekeene konya netore, nkamwenereri iga, ng'a bono kwarusia amang'ana ayio, motagontiga ndare amang'ana aito tonya kwana mambia ase eng'encho timbwati mang'ana aye inche buna ogokwana ayo. Togakora naye oyio ore korera, bono gochia bosia omwana kare aria oboirio bono mboro. Tingochia goitwa kogenda onye okong'akerwa oyo okogenda orende tari koiba omwana. Nkogenda oo tingochia goitwa gose bono omonto omobisani oyo Moche omorigererie twendeete momura omwabo, aa iga nere aratwere ase igoro y'amang'ana aya igaa korwa ase ebinyoro ebi. Intwe ntobwati kende togo judge korwa ase aya ne story togotegerera we listen aa ayia ai moko judge nende nabo motorikire chicoment nabo mokoorora eki morarike ase comment section erio tonyatigere igaa omanyete ebinto ebi bikoba ase ekenyoro kia usi Mostly totakwaneti bono rende ng'o gocha gokwana, abana baito mbamenyete chinse chia isiko, aya ara ababera bono rende totakwaneti amang'ana aya, ng'o rende ogo ogocha gokwana onye ntogokwana? Eh. Tiandeti momura omwabo iga nere aerese amang'ana aya, lakini namba omong'ina one oire iga are nomong'ina ore very weak, naende omong'ina orwarete nabo okomoakera esimi nabo okomoremia ase enchera ende yonsi, ah naende onde bwensi oratake komo advise in any way you can just do it. Mwanche morigere nonye namura omwabasi ntiaga iga, nere tiga torebe inki abwate ase koeresa igoro ya gosira kw'omosubati omogabo, naboigo inki amaete goikera chinsa echi. Naki korwendo. Ase amaete ngorwa Ronald Bosire. Yes, Ronald. Tore sango igoro ya ogosira kw'omosubati omino naboigo goikera bono iga inki aye omaete. Omwana ominto ekero erio achete ekero achete gosirira, onyuma ogotegerera mwaigwa erecord eria. Egento akwanete iga akwanete agateba ng'a ebi nigo namanyete na nyancha amo oyio ore kamatia yaye nakorete ki? namanyete. Bakamanya korwa ororo bagachia bakang'aina enyaroka ya minto, akagenda etia buna ere timaeti ng'a ne ya omwarabu akanyeaka ebicha korwa bosia na ma. na maega agatumera Fini, Fini akagera agakora ki? agasoa kong'usa chibe chibesa chia Omoarabu. Ekagera nigo giachete komea ki bono, omwana omonto agakora ki? agacha gosira. Konyora ochire buna achiete mpaka ofisi akamotebia yaya nabeire nkonyu natete mbe school fees chionsi account. Ekero anyonywa akamotebia yaya. Igatokana ng'a oyio ore nyancha amakamati yaye iga are kobwate okore ki? Omotebi ng'inki ntomere chibesa. Na omogaaka oye omotebia kore ki? Ntomere chibe Chibesa. ntomere chibesa. Mm. Ekagera omwana oyominto nonye ochete gokwa eyio nere esabu yakorete ki? Yarenge. Yarenge. Mm. Mm. Ekiagera nakio obwate ng'a amang'ana aya narenge bo ng'a namotomerete ATM eye. ATM eye, omwana oyio nagete esinto bweka omonye nagakora ki? agakwana korwa omonwa oye. Bono aye buna momura omwabo Cynthia, ndigwachete komanya igoro y'ogosira kwa mosubati omino, naboigo nkwayete koyemobere ng'a obaerete information nkorwa aria mwaetwe information gocha aa. Information ya mosubati naro oyi koyia ore cousin ya mwama korwa Mwene Anyagisai, nere okorete ki? Nere okwanete, Ing'a sinti okorire ki? Sinti osire? Mobwate simi iga mware gwakerwa rende direct gocha. Chisimi nchire ororo. Nki gekogera motare gwakerwa ime? Ekio onye giasinyete. Omong'ina okwanire amang'ana amakong'u iga rituko ri'amatanga buna akoreire ayio nonyamanyete? Ayio ninyamanyete gekogera nonya nekero erio tobwate tokagenda tokarusia omobere mochari tokagenda mpaka ororo, nkaenda ngatiga omorugi one ororo. Ekero natiga omorokia one ororo, igaika botuko, nkanyebaa ba- ba- batagete korwania omorokia one bakagete ng'a nere Mariam, nere Mariam. Mariam ning'o? Oyio esista yane. Okay. Bakomobunia ki? Ng'a nki bakomobunia? Bono egento egento bare komobunia, omonto narochiete agatoma Erekodi erio koreng'ana buna Cynthia akorete ki? Akwanete. Bono ekemanyererio korwa abamama egoteba ng'a inki kiagera mwachia kobeka egento eke ase risango ri'aba ri'abanto. Eyio bono nere yaye ngesaba abwo. Rituko ri'amatanga rende rirorio moire ribaga buna barabwo mwabo Cynthia mokwane? Ribaga yane, nonya inche omonyene tinkwaneti, Aya. Emechie yao y'obobini, mwanya gotwara ribaga mokwane nere? Aya. Inche nere ntorakwane nere. Kware konyora ribaga ri'ogogamba nere, inki kware komotebia? Inche ndare gento kiria nare komoa, nare komoboria gento kiria nare komoboria, nare komoboria bono, aye onsi pi ekero ogokora boigo, etoka nonya rituko kwamwanchete buna omoruki oo, nkogera kwarenge ekero agokanetie akagotebia yaya, nakanire mang'ana y'okorusia chibesa chionsi, Onye ndiaengwa omo- onye kwamwanyete buna omoruki oo, inki kiarenge kogera one ogochia kogera omwana onde agokora ki? Agokwa. Oboiri bono bwa- bwaino gochia nenki ase eng'encho omwana natigarete aria ng'aki bore gosoba, ng'aki oroche bokororokana. Boiri barobwo bwariinche na- nyo- nyo- nyoenchera narigereria.

Omwadvocate, ekero narenge omwadvocate nkamanya korwa ororo ngacha mpaka maarani iga iga, riroba inde natakeire korigerwa korwa maarani iga iga. Bono ekero naika aye iga origa atakeire aye korigerwa riroba ng'aki yaya, omwana iga arokwa omong'ina arisimore aa, akamanya koimoka agakora ki? agakana. Aya chidakika chiria ekero onde iga iga naende nkamanya korwa ororo, oyo ore gondikera rirobe naende ogoakera efamiri eyemo. yamwama. Ekero Omonene achete gotebia omong'ina onde, Motebia egento kere ororo, na totema korwana goikera iga twakorire ki? chinguru chiatokeereire. Okogania kwaino ng'aki kwarenge ekero mogokora aya onsi? Inche okogania, okogania kwaito, okogania kwane inche na omong'ina ominto, ere natagete omwana ominto akore ki? atinde kogaya. Chibesa echi iga mo- babaete kobakana amaari, imwa- negosieteti gose babaete chiri baganeti kobaka? Ebaga- bibatoete tu buna oratebe ng'aki yaya egento keria nkobwate more gose mori kobwate. Ki oraganie gotebia abagusii barigereti chinsa echi iga korengana ne ogokwa kwa mosubati omino? Inche bono egento ndaganie gokwana ase baria ba- bandigerereti bono iga. Omwana-o-monto ogosira okwo okorire ki? Osirire. Nigo torasabe Nyasae amobeke omoyo oye ase akorete ki? Ase agaye. Alright. Ambare iga iga bakoboria the same group bakoboria aye buna momura omwabo abanto baramwang'a bachange bairanie chibesa bamoe barigie bagoteba omong'ina omino nakwana riria ng'a takonyara koimoka korwa iga gochia iga aria, bateba, Eyio ekoba egasi y'eloya. Kerabe ng'a naganeiri gochia ande, nabo bakorigia minsi akobogoa rigumi biakore ki? Agende. Musa poti, gose bado munasema mmekubali mwili wake upumzike pale alizikwa? Lakini ase inche korwa ime yane nare konyora chinguru chiane.

Bachete goakana Cynthia buna akure gose ndiriri yakanetwe. Ebaganete ekero akure ekero nanyorete eripoti ng'a Cynthia osirire, nkaimoka nkaruga iga nkarangeria mpaka akabande batoto batato iga. Nkagenda nkagenda mpaka ororo, ekero naikire ororo nkabatebia yaya esimi nere yaye tindamanya nekeene gose nobori, manye kore onyore efamiri ya omogaka mwama atebe ng'a yaya ki mwacha iga ntokogamba Togamberana igoro ye chiombe, nkabateebia amang'ana ang'ombe intwe ntokoreti ki? Intwe ntocheti mang'ana ang'ombe. Togakora nkarwa oro naende nkaika nkaira nkairana gocha ria gocha nkaga iga. Egacha ekaba ekaba ekaba ngacha nkanyora naende bago bakong'akera esimi. Bagontebia yaya notakeire okore ki? ogende egari. Ngaika ororo, manye konya bagoteba ng'a yaya ng'a nkobwate more siringi elifu ise, nkabori omwana bwo omonyene, elifu sirini ne chibesa ee gose ine emori? Toka buna ntwa ntwa bono ntwaburukana naboro bwa abwo nkabatebia yaya inche nakorire ki? inche nachiire. Iga manya komokabesa eywo omogaka naro otomeretwe,

Mogatebirie ng'a amang'ana ayio kagosoka gochia isiko gose mokoyakwana, ngokora tore ng'a tomanyete, nainwe mokoobwa. Mpaka nonya media goikera iga iga ni kazi tu yaani mwancheranete ng'a bono tiga tokwane because motishereire. Nekeene gose nobokora? Eki nekeene. Eki nekeene gekogera nonya oroche ekero bacheti komoa korwania mpaka nonya omoruki one eri botuko, mpaka omogaka oyio akamenya goteba ng'aki ng'amoete emioro eria nki yarenge gokora.

Nkorokia ntaete gokwanera abaiseke mbare abakorigerereti, baria bare abasani ba Cynthia, mbabwate even WhatsApp group naende nabwo batotoma iga iga, bachia baigwa korwa ase efamiri because morakwane. Nkogani kwaino buna efamiri nkorokia. Intwe nokogani gwaito twatagete ng'a nokorwa omwana ominto arete boigo. Nandete mosubati omwabo nere akwane abere. Ng'aki okore kobao? Nse ngorokwa Naomi Kemto. Pole sana Naomi ase okomosira omosubati omino. Ah, nki oratebi igoro y'ogosira kw'omosubati omino? Naboigo nonya nogokina kwaye kera naigo nonya nogosoka noaruete bwogo. Ee, ase intwe nere twamenyete nere, bagacha bakamorusia bono, bakamoira. Ase intwe rituko rinde riang'akerete esimi, November, nario ang'akerete esimi, agankwania. Kambori naki ogenderete kamata imbe yande? Ande nonya kinde iga tindi safe lakini rende mogokora ki? Mokoremereria. Aya nkamata ikana gosaba, tiga koboa gosaba kana okore ki? Kana gosaba. Inche bono amatuko aye nabo tokirete, nabo tokirete buna koria bamoirete nabo tokirete. Bono egacha yoka egatima, esister yane akang'a ki? Agakera omogaka one esimi ere nabwate esimi enene. Kera agakera omogaka one esimi. Bono buna buna na buna esimi eye yasoete iga, inyakoe narenge, nkamioka korwa nyakoe gocha nche koigwa esimi ki eyio. Nkaigwa esimi togakwana togakora, ekero Mm. twakwana twakora na omogaka oye, nkamanya ko mo text bono, nka text enamba eye ya sister yane, nkamoboria naki ng'igwete ase ore tari agiya. Omogaka oye akamanya kong'iraneria ng'a Cynthia ako kwa ofisi ako safe. Nkamotebia, Rirorio mbuya. Nkamanya kori nagwakera oyo esimi, ngakera Mary esimi. Nkamotebia, Yaya nakeire Fini. Fini ontebire ase intwe oikire ofisi, inse efu akorete ki? Inse efu are. Bono mambia aye, ma- ang'e esaa Saturday ang'e esaa sita iga, Fini akaira nagwakera omogaka one esimi. Akamotebia, Yaya same, omanyete since alipasi jana. Tokamanya komo- kamanya komoboria nki ekiagokwana ng'a Cynthia agakwa igoro, nki ekiagokwana. Oria agacha korwa aria mpaka agacha kobatebi kweli Cynthia okorire ki? Osire. Cynthia okure. Bagacha bakaigora egurupu, ogakonenwa arenge agachoina egurupu. Ekero achoina egurupu nabo achangerwe chibesa chinyinge sana, chinyinge chitang'ana besa. Bono ege egento ekio eki kegokwanwa abwo ninche natomete, Ekibi na sinto yare korora ninche natomete. Ekero sinto konyora bamorusirie aaria twabwate togotuma buna are iga aria, mbagokora ki? Mbagotoretera mobere. Ekagera riria bamoigetie town, bakamobeka mochari, nkamanya mogotoma egento keria. Naende finia akamanya komoika buna natomete egento keria, akaimoka akagetiinia. Ake nagakera omogaka one esimi. Akamanya komoboria, Omomura are otomire egento eke? Timeti monto ki oyokare gotoma ebinto binga buna ebi? Omogaka one akamata, Tiga ndare abe ori gochi monka moino, mbori monto ki oyotomire egento eke? Mosubati omwabe akamenya korwa nagatua kera esimi y'okorokwa Nyancha Ama, agakera omogaka one esimi, agateba, Egento eki giatomirwe kiaromire abanto, totige konya gopost ebinto bitaiyo. Twaire momura omwabo obosooku, twaire Cynthia obosooku. Kwaigure? Amanya goteba ng'a ngocha are barirani nomosike okorokwa Mary. As'engencho Mary nere obwate evidence nere okonya gotoma ebinto ebio, nere okonya kobitoma. Tari Mary otomete ninche natomete. Eeh. Ah bono ah goikera igaa, erio bono gwatomire, bono korwa kago ebitisio binde mbire biachagete korwa? Nario biachagete kwomana gocha, mpaka ngakorera komotebia iga, aye kende okore ekero orakore, twakoire ribaga. Igo mosubati omino natebete ng'a taye nigouga aria nigo. Tinakaanete. Igo amang'ana aye mwatagete bo mogokora buna. Ntwatemete egasini. Ee. Rituko ria matanga nochiete oo? Ee ninchiete oo. Ng'aki riarenge? Ndiarenge iga yaani ribe riarenge amatara ababwate iga arenge igoro. Mbatagete komanya gose intwe nabamwabo ase inche, ebatoroche buna chitakataka. Arabia echi nere egokwana ng'a nekeene mosubati omino namotomerete chikaadi agakora ebinto bia akorete kuringana buna momura omino akwanaga. Amang'ana ayio iga aye nonyaigwete? Ee naro. Nekeene? Nekeene. Ng'aki? Okorora oyo iga abwate gototebi mm. sinto iga obwate gokwana mm. akamobiserera mpaka agakwa mm. ee. Igo so far bono inwe nki momaete gaitete sinti? Sinti nichio yase atomerete omogaka oye Omogaaka oye akarua chibesa chionsi pi, naki kiagerete agaitwa. Naende agachia komorigia, agachia komoreera gaki, agachia koria, akanyora basiekire esimi na mosubati omwabo okorwa konyanchama. Ee. Bakamorimeria. Bakamorimeria. Amang'ana ayaiga igo, ebi nigo okorora onye nanyamaete mapema nyuma motarache konyora esimi. Ebi nigo namaete amang'ana aya mapema, konya riria arenge omonto omuya, riria esinto yamoreerete, igo ayare korinyia esimi atare koigora atwakere atotebie. Inki are korimeria esimi? Na mosubati omwabo inki are korimeria esimi? Gaki mogocha konyora amang'ana aya it was too late. Ee. Abagusii mbakorigereretie chinsa echi iga. Inki oratebi omogusii okorigereretie naboigo mogani bokonyi bonde inki oragambe gochia ase omogusii okorigereretie Gaki iga? abana baminto, ancha motobwate sisi inti arusigwe bwoye aretwe iga iga atindekwe ororo. Mong'ina oyo tabwati kende gionsi buna aregete amaiti ng'ai akorwa ng'ai agochia, iga asarerete. Mbuya mono. Nyancha moyo nigo tari nekamati yaye? Eye nekamati yaye. Mm. Vini mwatemire komorigia oyo Taiyo. omokia akwana? Taiyo. Gotoka. Mm. Riria kegima amatanga. Vini nachete amatanga gose tachete? Tacheti. Tarenge matanga. Ah, estory nere eba agoteba ng'a ah, Vini

Arafu asambire omogongo oyio iga. Ebare goteba ng'a igeng'entete ase amang'ana aria are online ng'a ageng'entete ang'enterete. Lakini arare amaye arenge iga anyenyire iga ake nkoriete egetia iga iga iga. Okonyenywa gose ekamba yaani Mama tincheti koreri buya abwo arondigereri Aya buya. omonto narobori mobwate esimi buna efamiri yao gosoa online morasoe online. Iga mbabwati. Aha. Omogaka one obwate. Akemarete korokwa. korokwa Rosemary, oyo omoka aye agana onka. Mm. Mm. Aya naye mosubati buna akerete esimi rituko riria mware gokwana. Mm, tari simu yane agete esimi akerete omong'ina Ah. na inche korwa nare nachire komorora narenge ororo Aha. akamana kodaga ntabe mbuya gwakora gwacha inche okwane na esimi eye Mm.

Akamobooria, Naki akong'aina? Akamotebia, Ebinto mbirabegete ebinge online, neri ntamaete gotumeka esimi, korende inee namaete gotumeka esimi ango namanyete eki arenge, lakini bono nakure goetera nere ong'a ong'aina. Alright, torachi goika iga abwo ngoika torobono, ntorantebi igoro ya mosubati omino ng'aki ng'akiakinete boigo ng'a kiaruete koruga iga enyomo yaye naboigo ng'a kiachete kogenda ense eye ya Saudi Arabia. Gokina kwaye nabakinete buya, agakora class eight, akaenda form one agakora form four, nario ere aruete iga iga nakorete isiko one eye, akoba chibesete arenge are gochiera ecourse. Nario erio yachiete boe twenty twenty one. Bono korwa abwo ntokomanya korwa bwoya abwo nari bamoirete korwa bwoya Saudi Arabia. Igo nchiraruete bwoya gochia Saudi Arabia nkaa ase inwe momanyete. Neri ntabwate esimi nabo nare kotebiwa kera egento ase engencho esimi yango ndiarianda naye enene. Ii. Nabachiete nesimi yane bado na line yangu bono nabwate nonya ne line. Nachiete ko regesta eline eng'ao bagantebia eline eria ere active. Nachiete mpaka etown bagantebia kuna code ekogenda ase eline eyio age entang'ani. Oria goika except yes omana koegwa natara line bono egansinya okobaa ntabwate esimi enene. Naki bono totakomanya ng'a omwana omino o Saudi Arabia are. Mama aakerete esimi. Eh. Akamotebia ng'aki? Akamotebia mama naigete nachete nkagenda Saudi nachete nkaenda ng'umbu naigete. Eh. Alright. Tokwanera ng'a bono rituko erio agwakerete aagete esimi bono. Iga agete Friday morning yarenge. Mama aakerete esimi. Bono nari nachire. Mama agantebia kwansa mbuya gwakora gwacha esimi nere iga iga. Akamotaimora, bakamotebia, Imeri. Akamotebia, Moesime. Agantebia, Isiko korwa nyomba atwo. Nkamobori, Gwao gontebia nsike korwa nyomba negento ekebe? Agantebia, Natakankomanya ogokwa kwane, tinche nsirere iga iga, ngoitwa onde. Nkamobori, Gwao ogoitwa? Agantebia, Ebesa eria chiaganeiri korusigwa account, na ebinto mbire ebi niakorete online, ntamanyete gotumeka esimi, that's why ngokora ki? ngoitwa. Ee, lakini bono konyora chinguru chia moyo erere are gochia gokwana okora chinsuma na gochia gokwana gochia moerio. Vinio ning'o? Finio na omogaka oye. Binto ki ebiya ogoteba akorete? Inche tang'erese tiga ndeti ng'a okorire Mamincha ye ritiiko okobafinia amang'ainire na eria atamaete gopima kasimi akarwa chibesa chionsi ya county. Tarenge supposed korwa chibesa chionsi ya county. Eeh. Agagwa keresimi rituko riarenge ria Friday yarenge. ndiachete gosira bono. Bono korwa eeri Friday natemete komooti nkamoboria. Style nere baragoaka efine Tony omogondo togotomeire kore ne chibesa echi arete teshida, agantebi namotoma namotatoma ngoitwa onde econtract egoteba bo eeh. Aye goikera bono iga ekero gwatebirie konya koboria mbesa ki echi iga are gokwana? Bono natagete kong'eresera gochia ime inche namerete chibesa ime ebini account yake eeh. Ekero agoteba ng'a bini namanyete. Inchire ki eke? Bono iga are gokwana ngochia komoboria ogende egento ekeng'ao. Tari goika kong'eresera point achakire gokwana oerese baka okora. So far nomanyete inki kiarenge bono goikera buna tokwana iga? Inche goikera bono iga aro timanyeti inche bono kulingana buna riria ang'akerete ekero nachiete goteema komoria ki baki akambora. Erigera emoborie naki nkware gontomera chi chikwere nde chi chiagerete Ogoitwa otome gochia account ye sister yane gose otome gochia account yane meanwhile kangocha koigora nchinyore nchimanye ng'aki nki kiagerete. Korwa nagwakerete esimi nkwakorete kende gionsi gotema komokonya because omanyete mosubati omonene ogwakeire esimi are at risk ngokwa gochia gwatebirie ngokwa are gwatemete korigia nonya mogambi omotebi mwana omonto otebirie ebinto bire serious gose banto. Bono neri ntare goshugurika ase eng'encho ontebire it is too late now. Nkarora there is no need ogochi kong'ea korigia abagambi ogokoro gwakorire ki? Oitirwe. That's why Atigagwa kera nakirete. moyo aye. Tokwanete nere iga na esimi ya mama. Mm. Eh. Korwa agwo bono buna riria esimi eria yabutoka, nabatebitie ngocha are gogokwanera baadaye. Igo bono korwa agwo tachieti koba online. Korwa abwo nantebetie ng'a nkoegunde etaika y'omoerio, nkoegunde esimi mbaakere, mbatei Nakuru. Buna antebetie igo korwa abwo tachieti koegwa simi eywo ake, agasira igo mpaka bono. Akuru akupiga tena. Eeh. Chitariki irenge bono mochete koegwa information ng'a nakwete. Twaetu Saturday. Eye agwakerete riria ri? Aagete Friday date 21 chiarenge. Saturday bono ngogochia kobaa information ng'a osire. Omosacha oye, Fini. Ogotebirie ng'a ragera Cynthia nse ebuya. Oh erio Friday marogoba. Eeh. Okay bono Saturday. Saturday nario aagete esimi gose saa tano chiarenge. Ng'aki agogotebia? Atumegete mokoyo one, taiyo atumegete esimu ya mokoyo one obwate etachi enene akamotomera efoisi. Ekero akwana ng'a semo sinti akwete pi, nari bono mokoyo one oyio agete esimu ya mama gocha. Eh. Bwa amang'ana amakong'u. Ah, omosacha oyo Vini

Enchera teiyo kware komorwaninia ase enchera ende. Inki nare komorwanera? Wa bono amatanga abeire, ndi mochete konyora omobere o o Cynthia. Ndi ochete Kenya. Ochete dent twenty one chiria akwete naende naria aigetiwu Kenya. Eeh bono akorete one full month. Eeh. Conditions nchiria akwete ase ey'odi eye ekero twanyetegereire iga iga ng'a omobere one ote obekwe nka seito lakini omwana motigari. Gose naye aye resete boigo. Nteebe tiga takwanga koba omwana mobatigere, lakini mocha kong'wa igoro ya poti buna omosiikwa. Mwakorete boyo. Bono ng'a ore kogotebia gose ebi ochire, bono intwe abare kobwatia online chichirani na chiachete gototebia, intwe ntwarenge agwo. Intwe bono omomura naro ororo, Omochokoro gocha omochie oyo, nere ore kona kobabwati, ore kona kobafollow whatsapp egroup, nere ochete gotoa kere esimi omobere oikire Nairobi, chire arenge saa mbiri na nusu. Naende bakabeka ambulance immediately bakareta etown, tokarwa aro chiarenge ang'e saa tisa na nusu. Nari toigete gohakikisha ng'a nere ase eng'encho etwaigwete ng'a Saudi, bakoba bakobutora into pieces, Bamana koreta buna omosii tokanyora are omogima eeh. Igo mwamoroche. Ntwamoroche. Bono mwamoretire iga iga moirete amatuko ataraenigwa naende naigure ng'a mwatemete koba egekusio ng'a momwaenie iga amang'ana ayio nekeene? Eeh nekeene omonto onde negosete chibesa chikamobura eeh. Naki yarenge? Bono abwo tinkonyara go explain naki arenge. Igo omong'ina noare. Mwanche morigererie ah, aye namang'ana amosubati mwabo oyo nere oakeretwe esimi engaki eria naende koroche ng'a nabwate omate ekero omosubati omino asire naende achore amatuko tarayera nabo okonyora ng'a bado naende obororo boria mbore ase omobere oye. Moche morigereria ki togochia gokora korwa ase ekenyoro eke iga, aiga chinsemo echi chi'amaarani. Abanyakenyoro mbare iga iga bonsi abange, na ekerengo ekenene togokorera omogano oyo iga neri ng'a abana baito bamenyete chinsemo chia isiko gose chinse chi'isiko, ebinto ebi iga nabo bigochia kobanyora. Kianyorire Cynthia, igo meaning onye kianyorire Cynthia nabo gekonyora nonye na omwana ogo Because abana mbamenyete bado echi side eria. Allegation ya Ruru iga ere nyinge naintwe tore iga iga ntori iga agochacha tore buna abariki. Eri tobaretere amang'ana aiga ase embeo nainwe momanye eki kigendererete isiko iga aria. Bono buna abanyakenyoro bare iga iga. Abanyakenyoro amang'ana aiga moroche tari amang'ana are amabe? Tari amang'ana are amabe? Ah, nabo igo intwe ntori go judge. Egento ekenene ngeria totebie omogusii isiko iga aria ng'a amang'ana aiga tairorera naende ase omonto Omonto o kabere. Inki borakwane bono buna buna abanyakenyoro bonsi ase obwamo? Inche egento nare gokwana neke, Mm. mware gwancha omwana oria arusie gwari buna atebete, are etugo iga atiga. Na omoganetie akore obo? Nobomana gose noborimo? Mwanche more getuya tokore korwa ase ekenyoro eke inche timbwati kende nkomenta, amang'ana aye tari ayane na amang'ana ya abanyakenyoro ba ase aya iga. Chinkorokoro Mark Knight yatogenderere ko ase emegano ende egocha. Mbuya mono Mbuya.